Kif qegħdin taraw erġajna ġejna fil-laboratorju tal-Biblioteka Nazzjonali fejn se nkomplu naraw issa sezzjoni oħra, sezzjoni li fiha jsir ix-xogħol ta' legatura. Magħna reġgħanna lil Joanne Sciberras issa drajtuha sew li qegħda tispjegalna il-proċessi differenti u x-xogħol li jsir f'dan il-laboratorju u fil-background ukoll għandna lil Marco Micallef illi huwa restawratur tal-Bibjoteka Nazzjonali u t-tim tiegħu. Għandna lil Konrad li jieħu ħsieb ir-ritratti u jkompli jgħin f'din il-sezzjoni kif ukoll lil Michael Bonello. Joanne, eżattament x'tip ta' legatura ssir issa f'din is-sezzjoni? Mela,
il-legatura hija wkoll xi ħaġa importanti ħafna għall-bibljoteka għaliex? Għaliex aħna bil-liġi kull ħaġa li tiġi ppubblikata ġewwa Malta jew Għawdex trid tiġi ddepożitata ġol-bibjoteka taħt il-Legal Deposit Act. Allura jkollna ħafna items li nkunu rridu jinġabru f'volumi bħal ngħidu aħna l-ġurnali ta' kuljum, il-gazzetta tal-gvern, reġistru elettorali, faxxikli, perjodiċi, ċirkularijiet u anka press releases. Jiġifieri dak kollu li joħroġ imprint speċi jrid jiġi legat hawnhekk. Aħna nippruvaw illi bħal speċjalment gazzetti naqduhom volumi biex anke nibżgħu għall-karta. Sewwa.
Fiex tikkonsisti issa l-proċess tal-legatura? Mela dan ukoll huwa proċess naqa' twil, allura tajjeb li nispjegawh step by step biex il-pubbliku jkun jista' jifhem. Mela le. Nibdew billi l-ewwel jiġi ċċekkjat il-volum li aħna sejrin nillegaw. Jiġifieri jekk għandna sett ta' gazzetti ta' xahar naraw li qegħdin kollha hemmhekk, m'hemm xejn nieqes u li npoġġuhom kollha wara xulxin. Imbagħad tiġi preparata karta fuq quddiem u fuq wara tal-volum li tissejjaħ brigetta biex issaħħaħ anke l-legatura tal-volum. Interessanti anke l-kliem tekniku li jintuża f'dan ix-xogħol.
Imbagħad jiġi ssegat id-dar tal-volum biex tgħaddi l-ħjata minn mal-ispaga. u wara il-volum jiġi inkullat. Wara li jinxef il-ktieb imbagħad jitpoġġa ġewwa morsa apposta biex inkunu nistgħu nagħtuh dak li aħna ngħidulu ir-rounding tal-qoxra. Imbagħad aħna titwaħħal dik li jgħidulha l-fursetta tkun karta apposta biex terġa' ssaħħaħ il-volum. U fl-aħħar nett nerġgħu nwaħħlu l-kapitell jew il-headband tal-ktieb. U mbagħad ngħaddu biex nirfinaw u nagħmlu l-qoxra tal-ktieb. Wara nagħżlu l-materjal tal-qoxra biex inkunu nistgħu nfasslu l-qoxra tal-ktieb. U mbagħad inħalluha tinxef sew u tieħu ż-żmien tagħha. Wara mbagħad nikkomponu il-titlu tal-ktieb fejn tintuża magna apposta ti tissejjaħ blocking machine fejn bil-foil aħna nagħmlu it-titlu tal-ktieb u jekk hemm bżonn isiru anke xi diżinji u xi linji. Fl-aħħar nett inwaħħlu l-qoxra mal-volum jew book block u b'hekk il-proċess kollu ta' allegatura jkun lest.
U hemmhekk erġajna rajna sezzjoni oħra tal-Bibjoteka Nazzjonali Fejn rajna x-xogħol li jsir ta' legatura. Aħna nerġgħu nkunu magħkom bħal llum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor mill-Bibjoteka.